Әйе. Ләкин мөселманнарның күңелендә ул зур урын алырга тиеш һәм зур урын ала да. Искә төшерү. Намазның азагында әттәхиятны укыганнан соң һәрбер намазыбызда без нәрсә дип әйтәбез әле? Аллаһумма салли ала Мухаммад

Ибраһим, кәмә салләйтә галә Ибраһимә вә галә әли Ибраһим, дип әйтәләр. Нинди сүз әйтәбез без? Мәгънәсе ничек аның? Әй Аллаһым, Сиңа эндәшәм, Мөхәммәд галәйһиссәламгә һәм аның гаиләсенә Үзеңнең хәер-догаңны, бәрәкәтеңне, рәхмәтеңне ирештер, ничек иттереп Син Ибраһим галәйһиссәламгә һәм аның гаиләсенә Үзеңнең ризалыгыңны, Догаңны, сәламеңне, рәхмәтеңне ирештергән булсаң, дип әйтәбез. Күз авызга китерегез, дөньяда биш вакыт намаз укыган кеше кабатланам, әти-әнисен дә шул кадәр искә төшерми кайсы бер бала. Ә без шулай итеп Ибраһим галәйһиссәламгә хөрмәт күрсәтәбез. Ничек бу кеше шундый зур хөрмәткә ия булды соң? Ул нәрсә, күктән төштеме? Аның нәрсә, канатлары бар иде дип языламы? Юк, җәмәгать. Тауратта да, Инҗилдә дә, Коръәндә дә Ибраһим галәйһиссәламнең әйе култык астында канат үскән иде, аның аяклары да башка төрле иде, аягында да унбер бармак иде яки өч бармак иде дип, яки анда каядыр күктән төште дип язылмый. Ул сезнең безнең кебек әти белән әнидән туган, шулай ук тугыз ай ананың карнында булган, әйе, шушы дөньяга туган. Ашаган-эчкән, гаилә корган, безнең белән, бездән аермасы юк, күзе бар, колагы бар дип килә, аягы бар, гариплеге булмый. Ибраһим ничек соң ул шундый дәрәҗәгә иреште? Һәм аның дәрәҗәсе җәмәгать, беләсеңме, кая кадәр, кайсы вакытка кадәр дәвам итәчәк? Әйе, кояш батудан чыгып, чыгуда батканга кадәр дәвам итәчәк. Сезнең безнең исем әле онтылыр ул. Үлгәннән соң өченче көнгә онтылар. Бик якын, бик якын кешеләр бер берәр ел истән тотар инде, аннан соң барып истән чыга башлый. Искә төшерсеннәр инде, дога кылабыз Аллаһ Тәгаләдән. Әйе, дога кылучы нәсел калдырырга дип. Һәм ләкин истән тотылар микән? Ләкин Ибраһим пәйгамбәр галәйһиссәламне кабатланам кыямәтнең беренче сәгатенә кадәр Истә тотачаклар. Истә тотачаклар һәм иң ким дигәндә, әйе, көненә биш вакыт намазда аңа дога кылачаклар. Ни өчен шундый бер зур дәрәҗәгә иреште? Кайсыгыз әйтә ала? Ничек ул шул, нәрсә эшләде соң ул шул кадәр? Шулай иттереп тарихка керде. Монысы бик бу кыссаны Ибраһим белән Исмагыйль кыссасын 80 тапкыр ишеткәнсең. Нәрсәсе белән ул э, шундый якын булды Аллага? Ни өчен Аллаһ Тәгалә безгә аңа карата хөрмәткә чакыра? Кайсы алай тагы? Бүләк бирә. Әйдәдер сиңа Менә шуңа күрә елына бер тапкыр бу кыйссаны искә төшерәбез инде. Җавап бирмисез. Әйе. Кыска гына, тиз генә, йөртеп генә Ибраһим галәйһиссәламның кыйссасын бер искә төшерик әле. Ибраһим пәйгамбәр. Кечкенә вакыттан ук Алланы эзләгән бер пәйгамбәр. Әйе. Ул заманада дискотека булганмы, юкмы, ансын әйтә алмыйм инде. Дискотека тирәсендә, әйе, биеп йөргән кеше булмаган. Кечкенәдән үк мине кем яратты дөньяга? Каян килдем мин дөньяга? Әйе. Ни өчен килдем мин дөньяга? Ни өчен яшим? Ни өчен кешеләр үләләр? Үлгәннән соң кая баралар? дигән сорау белән Ибраһим пәйгамбәр яшәгән. Кечкенәдән үк, пенсиягә чыккач түгел. Кечкенәдән үк шушы сораулар аның күңелен тутырган. Кайдан килдем? Ни өчен яшим? Дөньядан соң кая барам? Кояшка табынам. Бәлки кояшка, бәлки кояш мине яраткандыр, бәлки ай мине яраткандыр, бәлки йолдызга табыныргадыр дигән үзенчә шушындый сораулар өчен яшәгән һәм Аллаһның рәхмәте белән әйе үзенең эчендәге дәртенә күрә, эзләнүенә күрә Аллаһ Тәгалә үзе хакында булган серне аңа ачкан. Бу беренчесе. Икенчесе Ибраһим пигамбәр гаилә кора Хаҗәр анабыз белән һәм аларның балалары булды дип языла. Ибраһим пигамбәрнең тормышында берничә шундый бик яркий история бар. Шуларның берсе Алланы эзләве турында, икенчесе, әйе, Коръәннең берничә җирендә искә төшерелә, Һаҗәр ана белән бик озак еллар яши, 70 яшен тутыра дип килә кайсыбер риваятьләрдә, 70 яшен тутыралар, балалары булмый. Ибраһим пигамбәр бик юмарт була. Хәлле дә була, юмарт та була. Һәм Касасул әмбия китапларында, пигамбәрләргә багышланган тарих китапларында языла, Шул кадәр юмарт була, бер корбан чалганда бишәр йөз тиә, меңәр, меңешәр сарык чалып корбан итә торган була. Өендә ризык пешсә, урамнан берсен тотып кермичә торып, ризыктан авызы китми торган була. Әйе, күршесен, дустын яки урамнан берәр кешене тотып кереп, кереп кергәннән соң гына, Өстәл, өстәленә үз каршына утырганнан соң гына ризыктан ашый торган була. Ягъни, шулай дип әйтәләр, бик юмарт була. Юмартлыкның иң югары дәрәҗәсенә ирешкән бер кеше була. Әмма баласы булмый. Бөтен нәрсәсе була. Хатыны да бар, малы да бар, байлыгы да бар, исәнлеге дә бар, дәрәҗәсе дә бар Алла каршысында. Әмма бала юк. Олы яшен тутыра. Тутыралар хатыны белән. Көннәрнең бер көнендә, бер дә көтмәгәндә, ике фәрештә килә, кеше сурәтендә. Алдан улар аларны танымый. Кеше сурәтендә киләләр һәм аңа сине чалып киләләр. Синең балаң туачак дип әйтәләр. Ибраһим пигамбәр гаҗәпләнә, хатын эштән чыккан, үземнең дә яратканым юк инде хәзер, каян миңа бала инде дип. Алланың хикмәте бик зур, Алланың кодрәте чиксез диләр бирек фәрештәләр. Хәм Алланың рәхмәте белән бала тула, аңа Исмәгыйль исемен бирәләр. На чыннан да бала туу белән тумау безнең кулда түгел бу җәмәгать. Бераз генә историядән отвлекаться итик әле. Ны Аллаһ Тәгалә биргән кешегә кырыкта да, илледә дә бирә. Булмаган кеше егер бирмәсә Аллаһ Тәгалә, егермедә дә, утызда да узалмыйсың. Аллаһ алдында. Менә безнең, минем күз алдымда утызга якын мисал бар. Утыз як, утызга якын мисал. Гаиләләр мәчетебезгә килделәр, бала таба алмыйбыз, нәрсә эшлик диделәр. Инде Аллаһның рәхмәте белән кайсыбер догаларны өйрәттек, өшкерүдә утырдылар. Табибләр тарафыннан сезнең гаиләдә бала булмый, бу хатын бала тудыра алмый, ашак дигән хатыннар да бала таптылар. 5 ел, 8 ел, 9 ел әле мына күптән түгел дисәм инде балага хәзер 2 яшь була. Непроходимость труб дигәннәр врачлар. Нәрсә генә эшләмәгән. Юл белән дә шөгыльләнгән, питаниеләрен дә үзгәрткән, бармаган табибы калмаган, курушәттә инде утырган юк, бер нәрсә, килде, догада утырды, үзе дә догалар укыдылар ире белән, 40 көн дәвамында шундый бер догалар бар иде. Алланың рәхмәте белән балалары туды, ике яшь тула хәзер. Мөгъҗиза Ибраһим пигамбәр заманы белән генә бәйле түгел җәмәгать. Аллаһның кыдрәте, Аллаһның рәхмәте Ибраһим алейһиссәламның заманы белән генә бәйле түгел. Без теге Ибраһим Исмәгыйль турында сөйләгәндә, кайсы вакытны, кайсы бер кешеләр нинди хикәя, нинди әкият инде дип тыңлап торалар. Сезнең турында сүз бармый. Мәчеткә килмәгән кешеләр һәм анда килсаларны сөйләсәң, нинди хикәясең инде, җитмеш яшьтә нинди хатын балага узсын инде? Җитмеш яшьлек кешедән нинди бала тусын инде, дип шикләнәләр. Әйе, син шиклән, әмма Алланың кодрәтен онытма. Әйе. Ул могҗиза, бүген дә могҗиза. Алланың рәхмәте бүген дә була ала, безнең сында да була ала. Ибраһим белән Хаҗар анабызның баласы туды. Исмәгыйль исемен бирделәр. Әйе. Үсте. Бик матур, чибәр, дурлы бала. Әтисеннән бер нәрсә белән аерылмый. Шундый Аллага мәхәббәт итүче бала. Әйе. Аллага иман китерүче бер бала киләчәктә пәйгамбәр дип әйтик. Әйе. Балигълыкка ирешкәннән соң, балигълыкка ирешкәннән соң Ибраһим алейһиссәлам төш күрә. Төш күрә. Төш күрә. Төшенә кадәр бер нәрсә бар әле. Төшен сөйләр алдыннан Ибраһим алейһиссәлам вәгъдә кылган була, нәзер кылган була. Нәзер түгел, сүз әйткән була, гамин әйткәндә. Әй Раббым Алла, син миңа мал бирдең, уртаклашам. Әйе, мөмкинчелек бирдең. Юмарт, шушы юмартлык хисен йөрәгемә урнаштырдың. Сиңа шөкранә булсын. Балам туса, баламны да корбан иткән булыр идем дип әйтеп куя. Галимнәр әйтәләр, юмартлык исереклеге белән, исереклек дигән сүзне кулланып булса инде, әлбәттә, юмартлык исереклегеннән, әйе, Баламны да корбан итәр идем, Раббым анда син яшәде кыз дип кызганмаган булыр идем, дип әйтеп куеп әйтеп куя. Һәм, чыннан да, ул аны оныткан да була инде. Исеннән дә чыккан була. Баласы да туа. Иң матур чоры, балигълыкка ирешкән, әйе, нурлы бала. Тешен теш күрә, әй Ибраһим, нәзереңне үтә, биргән нәзереңне үтә. Бер төнлек, бер төн, бер тапкыр күрә бу тешне, шайтаннандыр ди, ничек инде, ничек инде үз балаңны корбан итәргә? Мәрхәмәтле Аллаһ Тәгалә ничек кушсын инде корбан итүне балаңны? Икенче, өченче тапкыр күрә. Алладан булган эш өч тапкыр кермәс. Иң ким дигәндә ике тапкыр керер дип килә дин китапларында. Өч тапкыр, бәлки алты хакта күргән бер балаңны корбан ит, балаңны корбан ит, балаңны корбан ит. Шушы төшендә күргән әмерләрне, Алладан килгән фәрманны ишеткәч, исенә төшерә. Исенә төшерә үзенең вәгъдәсен һәм Исмәгыйль галәйһиссәламгә кыйсса дәвам итә. Шәйтан килә Ибраһим пәйгамбәр янына. Әй Ибраһим, ди, төш күрдем, дип, балаңны корбан итәсеңме, ди. Бу эшеңнән, бу эшкә бара күрмә, дип, вәсвәсә кыла. Ибраһим пәйгамбәр таш алып, шайтанны куа, дип әйтелә икән. Әйе, нинди сурәттә килгән анысы турында сөйләнми. Иң соңында Исмагыйль галәйһиссәлам янына шайтан килә. Сине Ибраһим атаң корбан итәргә җыена. Бу эшкә барма. Акылдан акылын югалткандыр ул, дип вәсвәсә бирә. Исмәгыйль абый сәбәп әйтә, Әгәр дә әтием бу эшне эшләргә җыена икән, ул аны үзлегеннән эшләми, шәйтан вәсвәсә бирмә миңа, дип, шайтан белән аңлаша, аны таш белән атып куа. Хаҗәр анабыз янына шайтан килә. Әйе. Ибраһим Ирең, улың, сиекле балаң белән нәрсә эшләргә җыенганын беләсеңме? Ул аны корбан итәргә тели. Ул бу эшкә каршы тор, бу эшкә барма. Үзеңнең хәер-фатихаңны бирмә, дип вәсвәсә кыла. Хаҗәр анабыз да шайтан икәнлеген аңлап, аңа таш ыргыта. Әйе, менә хаҗ вакытында хаҗига мәстерчекләр Ибраһим, Исмәгыйль, Хаҗәр анабызның шушы сөннәтен үтәп, шайтанга символический таш ыргыталар. Әйе, анда таш ыргытып кына шайтанга бу символический үзенең эчендәге шайтанына, үзенең эчендәге вәсвәсәләргә каршы символический таш ыргытасың. Әйе, мин сине тыңламаячакмын. Шуннан килә таш ыргыту. Бәркәлә. Әйе. Нинди нәтиҗә ясый бу җәмәгать? Менә шушы шайтан килеп бәс-бәсә кылуда. Нинди нинди нәтиҗә, нинди дәрс алабыз? Изге юлга бастың икән, шайтан каршына чыгачак.

Улы, Бераз нәрсә дип әйтә әтисенә. Әтием, ди, күземне, күземне бәйләп куй, ди. Күзем ачык булса, сиңа күреп, сине, сине, мине чала иттергәнемне күреп, сиңа карап тар нәфрәт уяныр йөрәгемдә, ди. Вә шайтан вәсвәсә бирер, ди, күземне капла. Менә бу кыйссаны күз алдына китергәндә, гаҗәп бит инде. Аллаһ Тәгалә безгә әйтә, биш вакыт намазыңны башкар ди. Аллаһ Тәгалә безгә әйтә, Рамазан аенда уразаңны тот ди. Аллаһ Тәгалә безгә әйтә, кеше чаларга кирәкми, мөмкинчелең бар икән, Корбан аенда корбан чал ди.

Әй, Ибраһим белән Исмәгыйль нинди эшкә баралар? Аллаһ Тәгалә әмер итте икән, монда бер хәер бар. Аллаһ Тәгалә дән килгән әмерне үтәячәкбез. Сәми'на ва ата'на. Ишеттек һәм буйсындык. Ис Ибраһим алейһиссәлам эшле пычагын бик яхшы тырбышлый инде ул аны. Баламны нужатмаска дип. Шаланна дигәндә, муеныннан пычак шуып йөри. Шул бер кисми. Иң соңында Алладан фәрман килә. Әйе, ташлап чагында. Бетте, сынау бетте, сынауны уздырыз. Сынау уздырыз. Һәм инде кыссада шулай языла, Җәбраил алейһиссәлам бер э, сагатны, бер тәкәне алып килә. Э, шулай итеп, Әйе, бу кыйсса тәмамлана һәм э, Тагын берничә кыйсса бар Ибраһим галәйһиссәлам белән бәйле. Шушындый зур сынауларда сынмыйча, сынауларны узганга күрә, нинди генә хәлдә булса да, Аллаһы Тәгаләгә шөкер итеп, Аллаһ Тәгаләнең әмеренә разый булып яшәгән Ибраһим пәйгамбәр кем булды? Хәлилулла, Алланың дусты булды шул. Шуңа, шуңа күрә ул шундый дәрәҗәле булды. Шуңа күрә шундый дәрәҗәдә булды, дип әйтсәк тә була. Әйе, җәмәгать, менә бу кыйссаны елына бер тапкыр искә төшерәбез. Безгә гыйбрәт булсын өчен нинди дәрестән алабыз инде? Менә кыйссаны ишеттек. Нинди дәрестән алабыз? Ибраһим али, э, пигамбер алейхиссәламның сүзен искә төшерик әле. Ибраһим пигамбер алейхиссәлам әйтә,

Әтиегез Ибраһим алейһиссәламнең сөннәте. Менә бу кыйссадан нинди дәресләр алабыз? Беренчедән, беренче дәрес, беренче хикмәт. Юмарт булырга тырышырга кирәк, җәмәгать. Аллаһ Тәгалә биргән гомерне булдырылган кадәр изгелектә үткәрергә кирәк. Юмарт булу нәрсә дигән сүз? Сүзеңдә, эшеңдә, малыңда юмарт булырга кирәк. Саранланып ятмаска кирәк. Әйе, саранлану дигәндә, әле ул бит акча белән генә бәйле түгел. Кайсы вакытны елмаерга да саранланабыз. Матур сүз әйтергә шул кадәр авыр инде кайсы вакытта. Әйе. Кайсы бер ирләр бар, 50 шәр ел бергә яшиләр хатыны белән. Яратам дип әйтми инде.

Сагындан бар. Юмартлык сыйфатын үзебездә барлыкка китерергә тиешбез дигән бер э, чакыру бар бу кыйссада. Икенчесе, икенчесе вәгъдәбезне сакларга тырышырга тиешбез. Карагыз әле Ибраһим алейһиссәлам вәгъдә бирде. Балам туса, корбан итәрмен диде. Һәм үзенең вәгъдәсен тотты. Әйе. Без дә кешегә биргән вәгъдәләребезне һәм Аллага биргән вәгъдәләребезне булдырылган кадәр тотарга тиешбез. Вәгъдәне тотмау, вәгъдәне үтәмәү, ике исле кешенең сыйфаты, диде Пәйгамбәребез. Әйе, кешегә вәгъдә бирәбез, үтик. Аллага да вәгъдә бирдек, аны да үтик. Сез әйтергә мөмкинсез, хәзрәт, мин Алланы күргәнем дә юк, ничек мин аңа вәгъдә бирдем? Әйе, күргәнебез юк, әмма ләкин, Алла белән арадаш булган, кешеләр белән Алла арасында арадаш булган пигамбәрләребез, пәйгамбәр галәйһиссәлам безгә истә төшерде. Әйе. Рухлар дөньясында дөньяга килер алдыннан һәрберебез Аллага вәгъдә бирдек җәмәгать. Аллага вәгъдә бирдек. Әйе, дөньяда гынафлардан тыелырмын, дөньяда Әйткәннәрне үтәрмен дигән вәгъдә белән килдек. Оныттык. Ибраһим галәйһиссәлам да онытты. Төшендә Аллаһ Тәгалә аны искә төшерде. Без дә онытты бу вәгъдәләрне. Безгә пәйгамбәрләр искә төшерде. Шуңа күрә булдырылган кадәр без дә Аллаһка биргән вәгъдәбезне дә инде үтәргә тырышырга тиешбез. Әле бер көнне бик матур шундый бер аңлатма укыдым. Ә, ахирет, ахирет җитәгеннән җан чыкканнан соң, җаннар дөньясына барганнан соң, әйе, кабер дөньясында Раббым кем, пәйгамбәрең кем, китабың нәрсә, динең нинди дигән сораулар бирәчәкләр. Шушы сораулар беткәннән соң, тагын ике сорау бирелер дип әйтә. Бу хәдистә түгел, галимнәр әйтәләр. Әйе, тагын ике сорау бирелер. Син бәхетле булдыңмы? Берәрсен бәхетле итә алдыңмы? Үзең бәхетле булдыңмы? Берәрсен бәхетле итә алдыңмы? дигән сорау бирелгән. Шундый бер әйбер укыдым әле китаптан, күңелемә бик хуш булды. Тагы нинди дәрес? Әл-имтихан. Дөнья ул имтихан җәмәгать. Менә Ибраһим галәйһиссәлам сыналды, бик зур сынау белән, баласын корбан итү белән сыналды. Сынау үтәде. Без дә сыналабыз. Иртә белән уянып күзебезне ачкач, төнлә йоклап киткәнчәгә кадәр кем дә сынау. Кем дә сынау. Тагы бер дәрес бар, җәмәгать. Иң мөһим дәресләрнең берсе. Аллаһ Тәгалә пычагыңны ыргыт, корбанны менә шушы тәкәне чал дип әйтүе белән Ибраһим галәйһиссәламгә кешелек дөньясына әйтеп бит әле, яһүдилек, христианлык һәм ислам дине бөтенесе шушы киссаны беләләр. Яһүдиләр дә белә бу киссаны җәмәгать. Аны мин сезгә бүген сөйләдем бит. Бу ишеткән кыйссаны яһүдиләр укыйлар Тауратта, әйе, христианнар укыйлар Инҗил укыганда Таураттан, мөселманнар да белә, бөтенесе белә. Дөньяда иң таралган диннәр, нинди диннәр? Христиан белән ислам дине. Буддизм белән яһүдилек бик таралган дин түгел. Гомумән, җир йөзендә иң таралган диннәр христиан дине һәм ислам, мөселманнар. Димәк, бөтен кешелек дөньясы шушы кыйссаны белергә тиеш, белә, кая тиештгәне бар. Шушы кыйсса аркылы Аллаһ Тәгалә безгә нәрсә дип әйтмәкче була? Бер-берегезнең каныгызны түкмәгез. Аллаһ Тәгалә беркайчан да болай гына сәбәпсез кеше канын түгергә рөхсәт итми. Ислам динен ничектер бит әле күрсәтергә тырышалар, теге усал дин дип. Алай түгел, җәмәгать. Хак, нахакка бер кешенең канын түгергә ярамый. Иң зур гөнаһларның берсе нахакка кеше канын түгү. Кеше үтереп, Аллага якын булып була алмый бер кеше. Нахакка бер кешене үтереп, беркем дә Аллага якын була алмый. Менә шушы дәресне дә безгә динебез үткәрә. Шушы бәйрәм көннәрендә тагын бер сорауны бирим әле. Шуның белән тәмамлыйм җама. Шушы бәйрәм көнендә нәрсә эшлибез без мөселманнар? Әйе. Беренче чиратта мөмкинчелеге булган корбаны чалырга мөмкинчелеге булган кеше корбан чалырга тиеш. Бу мөселман кешенең өстендә бурыч. Әйе. Бүген димәк, бүгеннән башлана. Икенчесе, булдырылган хәлләр бына бигрәк тә бу эшкә нишелдә күбрәк изгелек эшләргә тиешбез. Һәм инде тагы бер әйбер бар, җәмәгать, менә бигрәк тә шушы Корбан аенда, Корбан аенда бер-беребезне гафу итәргә, бер-беребезнен гафу да сорарга кирәк. Әйе, корбаныбызны чалдык, Алла бирсә, әйе, изгелекләр эшлибез, намазыбызны башкарабыз. Шуның белән бергә, менә күңелебездә ниндидер кемгә карата ачуыбыз бардыр, бәлки, Анда, бәлки, кемдер безгә ачуланган, менә шушы көннәрдә бигрәк тә адәм балалары бер-беренә гафу да итәргә тиешләр. Бу да бик мөһим. Кайсы вакытны еллар дәвамында ачу саклап йөри адәм балалары бер-берләренә. Күңелендә ачу саклаган кешенең тормышыннан яме китә, аның бәрәкәте китә. Ул Рамазан кадәр шушы корбан көннәрендә, бәйрәм көннәрендә, гомумән, кеше, әйе, гафу сорарга тиеш, бер-берсен гафу да итәргә тиеш. Аннан соң без кешеләр, җәмәгать, кирәксә, кирәкмәсә дә кайсы вакытны ачуланып йөрибез бит. Юк әйбергә дә, күңел тынычлыгыбызны югалтып. Берсе кунакка чакыра икән, соңгы бер әйбер сөйләп сүземне тәмамлыйм. Кунакка чакыра дустым. Әйе, бара, кунак узып китә инде матур гына, өенә кайтып китә. Дус булган кешесе, әйе, чакырган дусты шалтырата икән моңа. Бүтән безгә килеп тә йөрмә, шалтыратма да, сине күрәсем дә килми.

Мин сине ди кешегә ни чакырдым, кунакка син урлагансың. Бу әйтә, ничек инде ди, менә син үк сөйлисең, юкмы сөйлисең ди, каян ул ди, бер урламадым мин ди. Үзем дә беләм мин ди, син алдан урлаган дип уйлаган идек ди, аннарсын эзли торгач табылды ди. Просто осадага калды, ди, осада шуңа күрә күңелендә. Шуңа күрә бүтән күренеп бирелмә дип әйтә. Мына теге кирәксә кирәкмәсә дә ачу саклыйбыз бер-беребезгә. Гафу итик, гафу итик бер-беребезне. Аллаһу Тәгалә шушы нурлы бәйрәм көннәрендә Алланың рәхмәтенә ирешергә насыйп итсен, иншааллаһ. Хәзер инде Аллага тапшырып, намазга сафланабыз. Анда урамда кеше бар микән безнең? Әйдәгез, безнең иң беренче намаз укыла, аннан соң хөтбә укыйбыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим.